Koda bakunuya. Tahamu. Bitsya orwigi rwawe okandigamba ngu kowatera aha siyani. Niki kyakureta?
Ngaaha tikyo kyandeta kwonka naretwa ebizibu byangye. Kwonka nimpurira wena ntari gye niinyenda onyambe ompabure ahokuseesa amaizi gangye. Maizi ki?
Aga agorupiira nimpurira niinyenda kunyara. Narugayo bambi. Nkuyambe ki? Niinyenda omurimo gw'okukora omu nju, kusiimuura enju ezo, nkasiimuura, obwokuba noyenda ninkuhingira orutookye, nimpinga buri kimwe kyona, n'oku wiiti za muhogo nkazihinga oku omuri biro okwe. Ebyo byona zitakagiire okwe byona nooruga nkahi? y'okuronda omurimo noruga shi? Endiga za nankokwe za nyabushozi mudukurane waayinga orabwasisira ki abazaire mugahwe akafumu ka mbwenu boona bari omwo eeh kwonka mbwenu nkegomba emotoka za kampala kunkuba ndiyo ndaba nibaruga kampala aha magyenyi boona nibareebeka gye. Iwe ku nuya nomanya aba hi origire nka hi oizire ota. Nyine omusija nibamweta nzirozenda niwe akungambiire ngu mbakwete ahaahisa ngu oyine omurimo noyenda omuntu wokukorera mbwenu kandi ninyenda ngu hati ompe omurimo ntandikye nanye kwekorera ebyangye.

Ngiine nkagihabwa na nk'okugerete owa na nk'egi owa burungu okwe, omu kabaati okwe sayidi z'omu nyanja nootana n'oku abashaija baabahima okwo omwe nibamweta Kyanguhanda haine ondiijo omuhima w'omu nzira nibamweta Nsubuga n'omu nzira ou abaraarira baine akakwate okwe.
Oine emyaka engahi? Nogira ngu nkuzire munonga? Nyine emyaka yangye ikumi na mushanju. Oine abaana n'omukazi? Ee, nyine abaana nkabazaara aha mukazi nibamweta Kentembwe. Omwe aine emyaka eshatu ondiijo aine ebiri. Hati shi abaana abo batsigire nka ihati? Ebibaire nihagire obu turigira omu ishaarura abaana nibafayo, nibaba baine ebitakuri byabo nibarya nyowe mbatsigireho na nyina bo.
Konkushati wagira ngu chairman hati eki orakore waaba notaha obanze otunge ebara ya chairman Kandi ka ngyine ya LC one chairman LC one noha bamweta Busingye naruga Kyamazito okwe bamweta Busingye ta Taresensiyo chairman LC two nibamweta oha chairman LC two nibamweta ha beitu nanka ogu tiyanyeba we. Bamweta Matyansi. Natuura aha katare okwe. Akatare kangahe? Aka Burungu okwe haine omu baasi entongo. Hati mbwenu amazima gahikire. Nyowe tinyine murimo gw'okusiimuura nju, tingwine. Emirimo ei nyine ni nk'ey'okukora nk'omu nte. Nobaasa kuriisa?
Okuriisa sare ezitwe tukamanyiira okuriisa embuzi n'amabaare namwe tukagyenda twateera embuzi za kedoora zoona kwonka we akaba atatureeba akaba afwire amatu nyina byaruhanga ogwo owa burunga.
Hati mbwenu nkukorereki? Waagira ngu aine abaana bangahi? Nyine abaana babiri nkabazaara aha mukazi nibamweta Kentembwe. Mbwenu shi iwe showe omu ntare nte niki yabatsigire? Oineho sho? Oine ba shwenkuru? Ee, taata nibamweta Senyama akaba naazaarwa Narisiba. Asi kandi ka waagongyire ngu sho akafa kandi ngu taine Kandi baana?
tarafwire, akafwa. Akafa?
Yee. Yaatsiga ki? Shi oineho ba shwe? Oineho bakuru baawe? Oineho ba nyaanyako? Hariho ba sho? Oineho ba shwento? Nyine ow'abanyanyazi omwe nibamweta Kasiba. Kwonka ori omu kishika noogamba ngu otagwenda.
Nyowe mbwenu kare rwanyeba kwonka ndi omusyaaba. Hati nyowe nindya engabi ey'omu kibungo kandi eyo muranga ningireka neegyenda. Engabi ezi ez'omu kiyungu. I mean omu kibungo nateranisa na nk'eihwa he nateranisa. Engabi ey'omu kiyungu. I mean omu kibungo.
Hati abaana abaana bu ogira ngu oine abaana bangahe hati? Nikikunyura munonga ekyo. Nyine abaana babiri kwonka baakuzire tibakifa bari nyowe tinkugaruka mu kyaro mpa omurimo oba mpinga ebimuri oba nyetoroora omwe tinkwenda kuzayo omuka.
Tokwenda kutaaha? Hariho eki turaakora noomanya? Nooza kuba oshutami aheeru aho, mbanze nteere obusimu omu bantu bangye abu ndikumanya ku nooya, mbwenu nimbaasa kukutungira akarimo. Kansi mbwenu ka ningira ngu naaninza kugwiha ahariiwe, omuntu aku ndagirira bi naakumanya. Waagira ngu tokumanya kuri, tokubaasa kuriisa nte? Nimbaasa Nonda embuzi. okuhinga, nimbaasa okuhinga nikwo nkubaasa. Kandi okuhinga ki? Kuhinga enguuto? Nimpingirira ebimuri. Beitu kandi bangize ngu oine emigaati aho, oine obuhunga, oine ebitakwatsi nyowe nombinga nze hi?
Kandi ka waaba ka ari iwe, nyowe nkukorere ki mushaija we? Nyowe onyambe ompe omurimo. Kare mutsigazi kwonka ongyerezeho nyowe kambe nindabara ninza kugaruka omu mwezi yo omu mwezi yo ninza kugaruka ninza kugaruka omu mwezi yo nkuhikyeho wagira ngu banza ongambe wagira ngu ba shwekuru nibabeeta baahi na ba sho Ari isenkuru nzirozire ndakaba nazarwa na mwesigye rucuruzo mwesigye kiburabwengye na mwesigye my dod boona bari omwe tinkumanya nebyana byabo biri omwe tinkabaase nokubimanya nyowe

Ninza kugitunga kwonka n'omutsima ku ibabuuru ngu aibe ebyoma by'egaari y'omwika aiba buri kimwe weena nyowe hati ori n'omutsima notsitayo kuza kuteeraho sitampa kusaba emitwaro ebiri n'ekicweka kwonka bakamusinga n'eriibondo bakamusinga
akasinga omusaaho omwima nibamweta Samuel Rumaara okwe.
Hati noobaasa kuntungira namba ya Samuel Romari? Ninza kugitunga kwonka ka singye sitane w'ibondo ogwe. Ogwo mwima akamukunda ka singye sitane w'ibondo.
Ka singye sitane w'ibondo ogwe. Hati ontungira namba ya ya Samuel Yee. ntungire ku ndaakore ki? We Samuel ninza kugitunga beitu nka ninza kumwebaza mugambira okansingira orusiiza rw'ibondo orwe. Hati omushaija gwe otakumwendeze.
Tinkumwanga kwonka akakora busa tari akaiba ebyoma by'egaari y'omwika. Mureke mureke ogwo tamugamba baayi ka amusiibure. Mureke mureke.